Salam mähriban adamlar, owadan parahat ýurdumyza siziň her biriňize berk jan saglyk, uzak ömür arzuw etýän. Bizi şeýle bagtly durmuşda ýaşadýan Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, Ähli tutýan tutumly işler elmydama rowaç alsyn! Şeýle ýagşy arzuwlar bilen biz Moda menzili atly gepleşigimiziň täze sanyny başlaýas. Gepleşigimiziň geçen sanyna eger ýadyňyza düşýän bolsa, mähriban tomaşaçylar, biziň gepleşigimiziň indiki sanyna sizem gatnaşyp bilersiňiz diýip aýdypdym. Ine şu günki gepleşigimize gatnaşýan myhmanymyzam beýle mümkinçiligi elden gidirmeliäl diýen netijä gelip, Şu gün biziň gepleşigimize gatnaşýar. Biziň gepleşigimiziň ady Moda menzili bolanlygy sebäpli, biz diňe bir modalar öýleri, atelýeler bilen däl-de, eýsem toý salonynyňam hyzmatlaryny biziň gepleşigimize gatnaşýan myhmanymyzyň islegine görä size görkezmegi makul bildik. Ine, şoň esasynda-da biz şu günki gepleşigimizi Lawanda toý salony bilen bilelikde taýýarlaýarys. Bir günüň dowamynda şu salonyň içindäki ähli mümkinçilikler biziň myhmanymyzyň hyzmatynda bolar. Onda näme geliň ilki bilen myhmanymyz bilen tanyş bolalyň. Akmaýa Babamyradowa bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylda doglan. Ol Rumyniýada nebit-gaz ugry boýunça bakalawr diplomynyň, şeýle hem Halkara ynsanperwer ylymlar uniwersitetinde bilim dolandyryş ugry boýunça magistr derejesiniň eýesidir. Dokuz ýyldan gowrak mugallymçylyk tejribesi bar. Häzirki wagtda onlaýn görnüşde iňlis dilini öwredýär. Aýdym aýtmak bilen meşgullanýar we dürli taslamalarda model hökmünde gatnaşýar. Ähli boş wagtyny gyz bilen geçirýär, sebäbi täze açyşlara ony ylhamlandyrýan maşgalasydyr. Akmaýa, biz seniň gepleşigiňize hoş gördük. Sag boluň. Indi sen ilki bilen biziň tomaşaçylymyza gürrüň beräý. Biziň gepleşigimize nädip geldiň? Men daşary ýurtda okaýan döwrümden bäri siziň wideolaryňyzy görýärdim, kinolaryňyzy görýärdim, aýdymlaryňyzy diňleýärdim, goşsaňyzdy men. Ondan arada bir sentýabrda ýaly siz TikTok açypsyňyz ekeni. Öňümden çykdy wideoňyz, begendim, ýenedem çykyp başlapdyr. Ondan soň Moda menzili gepleşigiňizi doly gördüm i Siz iň soňunda aýdypsyňyz eken dost hemme isleýän adamlar gatnaşyp bilýär şeýle bir begendi meň üçin uly şatlyk boldy ondan soň girdim anketany doldurdym ugratdym meni saýlaýadyr diýip garaşdym wara ondan siz şeýdip maňa jaň etdiňiz habar etdiňiz menem indi bärde şuma begenýän. Bize hat ýazan ildeşlerimiziň ilkinjisi sen. Şoň üçinem sen şunşy ýerde. Spasiba. Akmaýa indi biziň tomaşaçylarymyzy ýene-de bir sorag gyzyklandyrýandyr, biz näme üçin şu gün toý salonyna geldik? Islegiň näme, arzuwyň näme seň? Men Moda menzil programmaňyzy görenimde, o taýda siz şol bölüminde bir günüň dowamynda köýnek tikip berdiňiz. Görşüňiz ýaly, men rahat, döwrebap geýinmäni halaýan. Men bir türkmen köýnek kän bir geýýän ýerim ýok. Bir toýa zada gidenimde geýäýmesem ýöne Onam kän çykyp beräýmok, şonuň üçin men maňa köýnek tikip bereniňiz gerek geldi. Hawa, ýöne milleşiklemedi. Gaty gowy görýän, söýýän, arzuw etýän bir geýik görsedim, zat etsem, men durmuşa çykan wagtlarym bular ýaly wybor ýokdy. Şumat moda öýleri kän, salonlar kän, gaty wot üýtgeşik-üýtgeşik zatdan üýtgeşik zat köp-de. Eý, menem soň Geýik görsem, zat etsem diýip şeýdip arzuw etdim. I siziň gepleşigiňiz bilen eger mümkin bolsa, şol arzuwymy amala aşyrasym gelýär. Nesip bolsa, onda näme, wagtymyzy eglemäli mähriban tomaşaçylar. Gel seň täze milli keşbiňi tomaşaçylarymyza görkezeli, döredeli. Baş üstüne. Gel.

Enes, salam ýene bir gezek. Salam. Ine, biziň gepleşigimiziň şu günki myhmany ady Akmaýa. Milli obraz isleýär. Akmaýa, Enes wizažistimiz. Men seni häzir ynamdar ellere goýýan sebäbi özümem öz ýüzümi ýalygymy diňe Enes ynanýan. Indi ak maýany men saňa tabşyrýan. Boldy. Enes biziň myhmanymyza näme gelişerkä? Ilki birinji bilen ak maýa etmeli zadymyz ýüzüne lifting effekt berer ýaly ýüzüne çekeris. Şeýdip ýüzi hem lifting effektli görünýär hemem Görýäňmi, hasam öňküsinden ýaşaran ýalak bolýan. Birinji etmeli işimiz, soň ýeňiljek nežnoja meýkap elteris ýüzüne, soňundan çöwkesine gezek gelende maňlaýy ine ulurak bolany üçin, obyçny şular ýalak maňlaýlary biz çogulka bilen ýapyp owadanlaýarys. Iki tarapyndan milli bolany üçin şeýdip çogulka getirerin. Galanynam görübereris soňunda. Bolýa. Onda işiň ileri. Bolýar. Sag boluň. Akmaýa şu wagt howa sowuk bolany sebäpli köplenç adamlaryň ýüzleri guraýar. Şoň üçin daşaryk çykaňda ýa öý şertlerindede hökman ýüzümiz uwlažnýonny bolmaly. Şonuň üçin makiýažyň aşagyndan ilki uwlažnýaýşy krem, ondan soň baza pod makiýaž ulanmagy saňa maslahat berýärin.

Hakyky Türkmen gelni bolupdyr. Elleňe güller bitsin, işiňde uly üstünlik arzuw etýäs. Sizede köp sag boluň biziň salonymyza ynam bildirip geleniňiz üçin. Sizede üstünlik arzuw edýän. Sag bol inis Akmaýa. Özüň göresim gelýä. Onda göreli. Waw muň gowjalygyny özüm tanamadym ha. Bu obrazyň gowlugyny türkmen işigem maňa gowy gelişjek ekeni türkmen milleşigi. Owadan jowalany. Akmaýa nähili obrazyň haladyňmy? Gaty gowy gördüm. Sä türkmen milli eşiklerini men öňem gowy görýärdim, ýöne edil bular ýaly gowadan boljagyna. Garaşmadym. Gowy etýän eken özüňe. Köpräk geýmeli milli eşik. Siziň gepleşigiňize dem sag bol Taňar ýalkasyn aýdasym gelýär Lavanda Wedding House adam şul lybaslary üçin makiýaž üçin sag bol Taňar ýalkasyn aýdasym gelýär Ene şu adam siziň gepleşigiňize Akmaý sen hoşlaşýaň biz bilen. Hawa. Gitjek bolýaňmy şeýt? Ýo sizde ýadygärlik surat düşesim gelýär gitmeziňizden aýtdyma başda siziň muşdagyňyzdy. Ýöne biz ýörite seň üçin owazly gije fotostudiýasyny çagyrdyk. Gowduny. Ýokary professional derejedäki suratlarym seň üçin ýadygärlik bolup galdy. Oý, sag boluň, saňa ýalkasyn. Ýör onda.

Akmaý, ine, saňa Owazly gije fotostudiýasyndan birnäçe suratlar-a ýadygärlik bolup galar. Biz seni goýberemzok şu wagt. Indi näme?

Men prosta jumat şeýle bir emosiýada. Lavanda wedding house bilen size dem üstünlik arzuw etýän gyzjagazymam begendi garaşmady öýtýän birinji gezek şeýle obrazda meni görýä sag boluň taňar ýalkasyn. Gowy duýgulandym. Goý seň ähli arzuwlaňam hasyl bolsun elmydama durmuşda şular ýala owadan ýaşa. Taňar ýalkasyn. Mähriban tomaşaçylar! Moda Menzil atly gepleşigimiziň ýene bir sanam tamamlandy. Eger sizem biziň gepleşigimize gatnaşmak isleýän bolsaňyz, biziň gepleşigimiziň aşagynda opisaniýa ýerine girip, anketaňyzy dolduryp, biziň gepleşigimiziň adyna hat ugradyň. Belki gepleşigimiziň indiki sanynyň myhmany siz bolarsyňyz. Onda näme gepleşigimiziň indiki sanynda görüşýänçäk hoş sag boluň.